ئەم بەرنمەیە بە خۆشحاڵیەوە یەکەم بەرنمەی پۆتکاستەکەیە بۆیە تایبەت دەبێ بە ناساندنی خودی پۆتکاستەکە لێرەدا ڕوونی دەکەمەوە ژیان و بەرکەوتن چییە کێ بەڕێوەی دەبات و چۆن بەڕێوە دەبرێ پۆتکاستی ژیان و بەرکەوتن چی دەوێ سەرەتا بە پێویستی دەزانم باسی پۆتکاست بکەم چونکە پرسیارێکی زۆر دەکرێت لە ڕێگەی کەناڵەکانی سوسیال مدیاوە کە پۆدکاست چیە بەو پێی کە لە دنیا و ژینگەی کوردیدا تا ئێستا پۆدکاست زۆر بڵاو نەبۆتەوە خەڵکانێکی زۆرمان هەن نازان چیە ئەمە بە ئەرک دەزانم کە ڕوونی بکەمەوە پۆدکاست لە زەمەنی ئایپۆتەوە بڵاو بووە ئەنی پێش ئەوەی ئایفۆن بێ خەڵک گوێ لە موزیک گەگر لە ڕێگەی ئایپۆتەوە ئەو ئامێرە بچووکە بوو بەم شێوەیە بڵاو بۆ بەس ناسرااو نەبوو ئەوەندەی کە ئاگادارم لە دوای ساڵی دوو هەزار و پازدە وە زیاتر فراوان بوو لە بەتایبەت لە خۆرئاوا و دواییش بۆ وڵاتانی تر لە ئێستایا لە هەموو بوارەکانی ژیاندا پۆدکاست هەیە بەم شێوەیە کە ئێستا تۆ گوێت لێ خەڵکانێکن پۆدکاست بەڕێوە ئەبەن هەریەکە و لەو بوار و پیشە و بەرنامەیەی خۆیدا کە دەیەوێ شتێک بە کۆمەڵگا بگەیەنێ لە ڕێگەی کەناڵەکانەوە وەکو ڕادیۆیەک بەڵام یەک جیاوازی زۆر هەیە لە نێوانی رادیۆ و پۆتکاستە پێویستە خۆشەویستان ئەمە بزانن ئەویش ئەوەیە کە رادیۆ راستە و خۆیان پۆتکاست تۆمار کراوە و پۆتکاست بەردەوام نییە بەڵکو بەرنامە بەرنمەیە تۆمار دەکرێت لە ڕێگەی کەناڵەکانی خۆیەوە بڵاو دەکرێتەوە ئەو تایبەتمەندیە گرنگەی کە پۆتکاستەیەتی ئەوەیە تۆ هەر کاتێک بتەوێ دەگەڕیتەوە بۆ بەرنمەی پار و پێرار و هەر کاتێک کە پۆدکاستێک بڵاو کرابێتەوە و لەو شوێنە ئەتوانی جارێکی تر گوێ بگریتەوە کە تۆ وەستان وتە ئەوەش تایبەتمەندی و خاصێتە جوانەکانی بەرنامە و خزمەت گوزاری پۆدکاستە دیارە دەچێتە سەر ئەوەی کە ئایا ئەوەی کە پۆدکاستەکە پێت پێشکەش دەکا یاخود ئەو بەرنمەیە ئەو پێشکەشکردن و خزمەت گوزاریە بۆ خەڵکی ئاواڵا دەکرێت ئەرشیفەکەی کراوەیە یان نا یا دادەخرێت بە خۆشحاڵیەوە ئەوەندەی کە من لە بەرنامەمدا هەیە دەمەوێ هەرچی بڵاو دەکرێتەوە لێرەدا لە ئەرشیفا بمێنێتەوە بۆ ئەو بەڕێز و خۆشەویست و هاوزمانانەی کە دواتر پۆتکاستی ژیان و بەرکەوتن دەناسن دەتوانن لە یەکەم بەرنمەکانەوە جارێکی تر گوێ بگرن کە دوایی دێمەوە سەر ئەو زۆر زۆر گرنگ دەبێ بە تایبەت بەرنمەکانی سەرەتا بۆ تێگەیشتن لە هەندێ باسکە دوایی دێمەسەری لێرەدا تا ڕادەیەک ڕوون بۆتەوە کە من وەکو نەریمانناغالی ئەم پۆتکاستی ژیان و بەرکەوتنە بەڕێوە دەبم و مافی تۆی بەڕێز و خۆشەویستە بزانیت کە نەریمانناغالی چێە و ئەگەر پێویستی کرد لەگەڵ کاتدا لە ڕێگەی پرسیارەکانی تۆ و ئێوە وەڵامی ئەو پرسیارانە بدرێتەوە یاخود ئەو تێبینیانەی کە لە لاتان دروست بوون دەتانەوێت چی زیاتر دەربارەی خودی خۆم بزانن ڕێگای پرسیارەکان بێگومان هەمیشەوە ئاوەڵایە لەو کەناڵانەی کە پۆدکاستی ژیان و بەرکەوتنی تێدا بڵاو دەکرێتەوە بواری کۆمێنتی تێدایە بواری نامە نووسینی تێدایە لەسەر خۆم زیاتر لە بیست ساڵ لە باشووری کوردستان ژیاوم دواتریش کە کوردستانم بەجێهێشتووە ئەوە لە بیست ساڵ زیاترە لە خۆرئاوا دەژیم و بە تایبەتیش وڵاتی سویسڕا. حەتمەن لە سەرەتادا وەکو هەر پەنابەرێکی تر بە هەموو بەرز و نزمییەکانی ژیاندا تێپەڕیوم، ئەمە دەکرێت لەگەڵ کاتا وەکو باسکردنی ئەزموون بۆ ئەوانەی کە پێویستیانە یا کەسانێک لەو بارەیە دانەوێت شتێک بزانن چۆن بکەونە سەر قاچی خۆیان، چۆن لەگەڵ وڵاتێک یا لە لە ژینگەی وڵاتێک لەگەڵ کەلتورێکی نەناسراو تێکەڵ ببن. ئەمانە دەکرێ لە شوێنی خۆی و لە قۆناغی ترا باس بکرێن. بۆ ئەوەی زۆر باسی ناساندنەکە درێژە نەکێشێ، دەگەڕێمەوە بۆ دە ساڵی ڕابوردووم کە پەیوەستە بە پۆدکاستەکەوە و پێشینەی پۆدکاستەکە ڕوون دەکاتەوە. ماوەی دە ساڵ زیاترە لە بواری سەرپەرشتیار و ڕاوێژکاری بواری کۆمەڵایەتی کارام. لەنێویشیدا بە تایبەت بواری دەروونی لەم پێنج شەش ساڵەی ڕابوردووە و ئێستاش خاڵی بەهێزم بێژگە لەو بوارانە بە تایبەت سۆشیال پێداگۆگەیە کە بوارەکانی تاک و کۆمەڵناسی و پەروەردەناسی لە خۆ دەگرێ لە ئاستەکانی جیاجیای منداڵ و نەوجەوانان و گەورەتریشا دیارە ئەوەی من و پۆدکاستی ژیان و بەرکەوتن دەیەوێ گەیاندنی ئەم پێشینەیەی خۆمە ئەوەی ئەزمونم کردووە لە ژیانی تایبەت لە ژیار لە ژیانی کارکردن و لەو بارانەی سەرەوەکە ئاماژەم پێدا و پرۆسەکانی خوێندن پێشتر ئەوەم لە چوارچەوەی نووسیندا بڵاو کردوەتەوە زۆر بابەتی کۆمەڵایەتی و هاریکاریکردنی هاوزمانانی خۆشەویستم کردووە دیارە بەبێ ئەوە سەرەتا ڕەنگە لە چوارچەوەی کەمێک ناسین و نزیکیا بووبێ بەس دوایی ئەو وێزگەیە فراوان کراوە بۆ خەڵکانێک کە هەر نەمناسیون لە یەکێک لە شارەکانی کوردستانەوە پەیوەندیم پێوە کراوە یاخود لە خۆرئاواوە کێشە و گرفتێکی خۆیان باس کرد و ئەوەندەی کە کرابێ هاوکاریم کردوون و ئێستا دەمەوێ ئەو قۆناغی هاریکاریکردنەی تاکێک لە سوچێکی کۆمەلگای خۆماندا لە هەر شوێنێکی ئەم دنیاە بژی بیگوازمەوە بۆ پانتاییەکی فراوانتر چونکە گرفتەکان، گرفتە دەروونییەکان، کێشە کۆمەڵایەتییەکان، هاوتاییەکی هێجگار زۆریان لەگەڵ یەکدیدا هەیە. کاتێک کە وەڵامی گرفتی یاخود دەردێکی یاخود کێشەیەکی کەسێک دەدرێتەوە، کەسانێکی زۆر زۆرتر، ئەوانەی گوێیان لەو وەڵام و لەو ڕاوێژکردنە دەبێت، دەتوانن سوودی لێ ببینن. ئەمە یەکێکە لە ئامانجەکانی قۆناغی دووەمی ئەم پۆدکاستە. دوای لە قۆناغەکان ئاوەش ڕوونەکەمەوە. حەتمەن شتی زۆر زۆرتر لە خۆ دەگرێ، بە نووسین ئەمەم بڵاو کردۆتەوە. ئەوەی لێرەدا دەمەوێ بە کورتی لە کەوانەیەکا بیڵێم لەسەر خاسیەتێکی قورس کە دەکرێتە ئامانج لێرەدا ئامۆژگاری کردن نیە لەم دەنگەوە لە چوارچێوەی ئەو پێشینانەی بواری دەروونی و کۆمەڵایەتی و پەروەردەناسی و تێگەیشتن لە تاک و لە کۆ لە کۆمەڵگا لە ژیان وەکو لە کەڤەرەکانی یاخود وێنەکانی پۆدکاستی ژیان و بەرکەوتن دەیبینن سێگۆشەیەکە، خۆناسین، یەکترناسین، لە ژیان تێگەیشتن. بۆیە خۆشحاڵم کە ساڵانێکی پێشتر هەوڵم نەداوە ئەم کارە بکەم، چونکە ئێستا دەزانم کە ساڵانێک پێشتر هەرچەندە ئەمە خەونێکی زۆر مێژینەمە، ئامادە نەبووم بۆ کارێکی وا. لێرەدا دەمەوێت چی بڵم من کە دێم لە بواری ژینگە و ژینگەی تاک و ژینگەی خێزان و ژینگەی کۆمەڵایەتی قسە دەکەم و شتانێک باسەکەم کە بۆ نمونە ئەمە تەنها نمونەیە لە چوارشێوەی سۆزداریدا خراونەتە مشکی ئێمەوە من خۆم بۆ ئەوە ئامادە کردووە قسم پێ بڵن کە هیوادارم بە هەڵایە چوو بموانە بێت بەڵام ئامادەی ئەوم هەیە بەڕاستی بۆچی ئەڵێم ئێستا ئامادەی ئەوەم تایە مەبەستم ئەوەی ئامادەی ئەوەم تایە تێ ئەگەم کەسێک بۆچی بەرەنگارم دەبێتەوە لە کاتێکا بە حسابی خۆ من دەمەوێت خزمەتێ بکەم هاوکاری کۆمەڵگەکەی خۆم و گەلەکەی خۆم بکەم لەبەر ئەوەی تێدەگەم ئەم شتانە چۆن لە مێشکا بنیاد دەنرێن بەس چەند ساڵێک لەمەوە پێشتر لەوانەیە منیش هەمان کاردانەوەم هەبووایە بە هیوام ئەمە هەر تیۆری نەبێ کردەوە و ئاکارم بێت کە کەسێ قسەیەکیشم پێ بڵێ من بتوانم تێی بگەم. خۆ ناسین، یەکتر ناسین لە ژیان تێگەیشتن، لە ژینگە تێگەیشتن، لە خۆمان تێگەیشتن. بتوانم بڵێم ئاها من ئەزانم بۆچی ئەم کەسە، ئەم کەسایەتییە قبووڵی نییە کە من چی ئەڵێم لەبەر ئەوەی هۆکارەکە ئەو و ئەو و ئەوەیە. ئەبێ من ئەو دیوی باسەکان ببینم. ئەمە گرنگە بەلامەوە. بۆیە خۆشحاڵم ئەڵێم کە ئێستا ئەمە دەکەم و نەک ساڵانێکی زۆر زۆر پێشتر ئەو کاتەی کە دەمەویست ئەمە بکەم پۆتکاست هەر نەبوو وەکو خەونێک لە خەیاڵی خۆما دام نابوو ڕۆژێک بێم ئەوەی لە کەلتوری خۆما وەکو جوانیەک هەڵم گرتوو یاخود ناسیومە پێی پەروەردە کراوم، لە خۆما جێگەم کردۆتەوە و هێناومە لەگەڵ خۆم بۆ خۆراوا و ئەوەشی لە خۆرئاوا فێری بووم، ڕووە جوانەکانی و زانستەکە و ئەوەی کە ئێستا ئەزموونم کرد بەیەکەوە شتێکی پێ درووست بکەم و جارێکی تر بیدەمەوە. ئەمە یەکێکە لە بنەماکانی ژیان و بەرکەوتن و گۆشە نیگای جیاواز. یانی لێرەدا کەس سەرزەنشت ناکرێ لە ئایندەدا. گوێم لە هەر پرسیارێک بێ، لە هەر ڕووداوێک، کەیسێک، داواکردن لە هاوکاری بێ، وەکو ئەوەی کە ئێستا لە ژیانی ڕۆژانەم و و پێشتریش کردوومە، هیچ کەسێک سەرزەنشت ناکرێ، چونکە بە حیسابی خۆم تێگەیشتنم دەبێ بۆ هەموو شتێک هەبێ. پێم وا نییە بە کورتی لە کەوانەیەکی ترا کە ئینسان خراپ بێ، بەڵکو ئینسان کارێکی خراپ دەکا، نەک ئینسانەکە خراپ بێ. کەواتە ڕووداوێک خراپە، ئەزموونێک ڕەنگە ناشیرن بێت، بەرکەوتنێک ڕەنگە ناشیرن بێت، کاردانەوەیەکی ناشیرنی لێ بکەوێتەوە، بەس ئینسانەکە، ئینسانەکان خراپ نین و ژینگە وا لە ئینسان دەکا، لە کەسێک دەکا کە شتێک کا کە ئێمە پێمان وایە خراپە و دەشێ ئەوە خراپیش بێ بێگومان. ئەمەش یەکێک دەبێ لە کۆڵەکەیەکی تر بۆ ئەوەی ئێمە دنیابینی خۆمان فراوان بکەین خۆشحاڵ دەبم یەکێک لە خەونەکانمە ئەمە بگوازمەوە بۆ نێو کایە و زمان و تێگەیشتنی ئێمە دەمەوێ بێمە سەر خاڵێکی تر ئەویش زمانە خۆشببختانە ئێمە تا ئێستا خەڵکانێکی زۆر خۆنەویستمانان خەڵکانێکی زۆر ماندوونەناسمان هەن لە بواری زانستا دەنووسن، وەرگێڕی دەکەن، پێشکەشی دەکەن. ئەمە جێگەی دەستخۆشیە، جێگەی قەدرکرانیە و باسکردنە. وەکو خۆم ساڵانێکە کە زۆر بە وردی ئاگام لە دنیای نووسینی و کوردی و ژینگەی کوردیش هەیە، زمان لە ئاستێکی باشا نییە بەداخەوە. زمانی زانستی خەڵکی ئێمە لە ئاستێکی باشا نییە یاخود دەتوانم بڵم بۆ ژینگەی گشتی نییە. مادام من ئەم ڕەخنەیە دەگرم و هەستم بەمە کردووە و دەمەوێت شتێکی تر بکەم. دەمەوێت زمانی زانست یاخود ئەو تیۆری و ئەو باسانەی کە لە چوارچێوەی پێشینەکەی خۆمدا بەریان کەوتووم و دەمەوێت بگوێزمەوە بۆ کۆمەڵگە و بۆ ناو ژینگەی کوردی، هەر بەڕاستی بەو شێوەیە بێ کە خۆم خواستم لەسەری هەیە و بتوانن لەم زمانە تێبگەن، بە شێوەیەک خۆماڵیانە بکرێ، بە شێوەیەک کوردیانە بکرێ تیۆرییەکان و باسەکان کە هەموو کەسێک تێیبگا. ئەمە وەکوو باسی زانستی، وەکوو باسێکی تریش هەر قەدر و حورمەتگرتنی زمانی خۆمان کە دەبێ بیپارێزین دەبێ ئەو زمانە بە پارایی و بە پوختی بمێنێتەوە خزمەتی بکەین و ئەمە بەرپرسیاریەتیەکی سەرەکیە بۆ هەر یەکێک لە ئێمە لە هەر بوارێکا کارایە و ئیش دەکا دەنوسێت و دەیەوێ قسەیەک بکا. ئەوە دوان بوون خاڵی سێیەم لەسەر زمان هەندێک شت ڕەنگە پێویست کا دەستکاری بکەین کە پێشتر بە هەڵە بەکار هێنراوە لەبەر وەی کاریگەری لەسەر مێشک و ئاکاری ڕۆژانەی ئێمە دەبێ. کە ئێمە چۆن قسەیەک بەکار دەهێنین لە کەوانەیەکی ترا بۆ نمونە ئەگەر من بڵم فلان شتەکەم من هاوسەرم هەیە ئەگەر بڵم خانوەکەم مناڵەکەم ماڵ دەگوازمەوە مەبەستم ئەمەیە ئەمە بۆ من پێویستی بە دەستکاری کردنە ئەگەر من هاوسەرم هەبێت دەبێ بڵێم ماڵ دەگوازینەوە، ئەگەر من منداڵم هەیە دەبێ بڵێم منداڵەکەمان، ئەمە کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر هەڵسوکەوت و دنیابینیی ئێمە هەیە لەسەر شتەکان، ئەوە تەنها نمونەیەک بوو کەوانەکە دادەخەمەوە لەسەر زمان. ئێسا دێمە سەر بەرنامەکان، ئایە بەرنامەکانی پۆدکاستی ژیان و بەرکەوتن چۆن دەبن، بە کام قۆناغانایا دەڕۆن؟ پۆدکاستی ژیان و بەرکەوتن لە سەرەتای ئەوەندەی کە بەرنامەم بۆ داناوە بە سێ قۆناغدا تێدەپەڕێ قۆناغی یەکەم لە بەرنامەی داهاتووەوە دەست پێ دەکا کە دەبێتە دووەم بەرنامەی پۆدکاستی ژیان و بەرکەوتن لەسەر گەشە و پێکهاتەی منداڵ و مرۆڤ دەبێ ئەمە زۆر گرنگە چونکە دواتر لە دوورمەودادا هەر بوارێکی کۆمەڵایەتی و دەروونی بەو باسانەوە دەبەسرێنەوە کە لە ئەڵقەکانی یەکەم و دووەم و سێیەم و تا دێدا باسی دەکەم حەتمەن ئەمە بە زمانێکی سادە هیواداریشم بێبەشم نەکەن لە تێبینی و سەرنجەکانتان لە دەربارەی زمانەوە دەربارەی نێوەڕۆکی تیۆرییەکانەوە دەربارەی تێگەیشتن لە باسەکانەوە ئێمە بەیەکەوە سەرەکەوین بەیەکەوە ڕۆین. ئەوە نیەتێکی سەرەکی منە من لە دوای میکرۆفۆنێکەوە نیم بێم دەست بکەم بە ئامۆژگاریکردن و خۆم پێڕاست بێت من باسی دنیایەکی جیاواز یاخود دنیای فرەگۆشەنیگایی دەکەم هیچ کەسێک ناتوانێت هەموو گۆشەکان ببینێ نە من و نە تۆ و نە ئەو نە ئەوان و هیچ کەسێک هیچ پسپۆڕێک ناتوانێت هەموو گۆشەکان ببینێ ئەمە خاڵی قورسی جیهانی سۆشیال پێداگۆگەیە کە فێری ئەوە دەبێت کە من فێری بووم، کە بەردەوام فێری دەبم و لەسەری دەخوێنمەوە و دەمەوێت بەرەو پێشەوە بچم. لێرەدا باسی خاڵێک دەکەم، ئەڵێ ڕستەیەک هەیە کە زۆر زۆر جوانە بەلامەوە، دەڵێ یەکێک لە توانا هەرێ باڵاکانی ئینسان ئەوەیە شتەکان سەیری شتەکان بکات، چاودێری شتەکان کات یاخود کە شتێک دەبینێت جا بە چاوە بە گوێچکە ئەیبیستێ یاخود بیری لێ دەکاتەوە بڕیاری پێشوەختە نەدا لەسەری، بێلایەنانە تێڕامێنێ لەو شتە ورد بێتەوە. ئەمە کارێکی زۆر زۆر قورسە. ئیشکردنێکی زۆر زۆری دەوێ ئینسان بتوانێ بەو شێوەیە بڕوانێ، بەو شێوەیە بیرکردنەوەی لەسەر ئەو بنەمایە هەڵبچنێ کە یەکسەر بڕیاری پێشوەختە نەدا، شتەکان بەسەر باش و خراپیدا تەقسیم نەکات، یەکسەر کە شتێک دەبینێ لە بەرنامەی دوورمەودادا دێمە سەر ئەوە کە ئێمە بۆ واین. تەبعەن هەمووی پەیوەندی بە نێو خێزان و پەروەردە و ئەو باس و بەرکەوتنانەوە هەیە کە ئێمە لە منداڵیەوە گوێمان لێی دەبێ بۆیە ئێمە ئاوا خێرا بڕیار دەدەین لە هەر شوێنێک ئینسان هەبێ ئەم شێوە چەکمەجەیی پێ ئەڵەن ئەم شێوە چەکمەجەییە هەیە کە هەر شتێک ئەبینی یەکسەر چەکمەجەیەکی بۆ داناوە بەهیوان بتوانین ئێمە بەیەکەوەیش لەسەرەوە بکەین ئەو قۆناغی یەکەم بوو ئەو بنەمایانە باسەکرێن بە زمانێکی سادا بۆ ئەوی تێگەشتنێک بۆ قۆناغەکانی تر دروست بێ یاخود بۆ باسەکانی تر لە دوورمەودایە بۆ هاریکاریکردنەکانیش بەیانی کە کەیسێک دێتە بەردەمم لە ئایندەیە ڕاوێژێک دەکەم دەیبەسمەوە بەو بنەمایەنەوە و تێگەیشتن زۆر زۆر ئاسانتر دەبێ و کاتی لی بۆ هەر کەسێک کە گوێ لەو دەنگانە بێت یاخود خۆی شارەزایەکی لەو بارەوە هەیە لە قۆناغی دووەمە پێکەوە دەچینە وەڵامی گرفت و ئەو پرسیارانەی کە لەلایەن تۆ و هەر کەسێکی بەڕێزەوە دەکرێن. باسێکت هەیە، گرفتێکت هەیە، گیرۆدەیەکی دەروونیت هەیە، کێشەیەکت هەیە ناتوانی لێی دەرباز بی، لە ڕێگەی کەناڵەکانی ژیان و بەرکەوتنەوە، باشترین شت دیارە لە پەیجەکە ژمارەی تەلەفۆن دانراوە دەکرێت لە ڕێگەی بەرنامەی واتسئاپەوە بێ ئەوە زۆر زۆر باشتر دەبێت بۆ بۆدکاستی ژان و بەرکەوتنی دەنێرن بەبێ ئەوەی هیچ سەرچاوەیەک بناسێنرێتەوە تەبەن ئەمە پرسێکی ئەخلاقی پیشەیی و کەسایەتی خۆشمە کە هەرگیز هیچ شتێک نابێ بچێتە دەرەوە بێجگە بۆی کە من سوێندی یاساییم هەیە بڕیاری ئەخلاقی شەمەیە لێرەیە لەسەر کارەکانم کە ناوی هیچ کەسێک نادرکێندرێ باسی هیچ کەسێک بە شێوەیەک ناکرێکە تەنانەت وا باس دەکرێ کە مەگەر تەنها خۆی خۆی بناسێتەوە و دەبێ لە کاتێکا وا باس بکرێ هەندێک جار خۆشی خۆی نەناسێتەوە. ڕەنگە من کەیسێک درەنگتر باس کەم ئەو کەسایەتییە ڕاستی گرفتێکی وای لەگەڵ ئەو دەردە لەگەڵ ئەو کێشەیە نەمابێ بەس من بێم باسی کەم خۆی تیا بناسێتەوە بە دەقیقی ڕەنگە ئازاری بەمەوە جارێکی تر شتەکە هەڵباتەوە وەکو تراومای لێبێتەوە جارێکی تر بگەڕێتەوە بووی کەسی پیشەی دیارە لەم شتانە شارەزای و دەزانێت بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵ ئەوەدا دەکەم لێرەدا لەسەر ئەم پرسیار و وەڵامانە دەمەوێ سەرنجێکی بچووک بدەم یاخود ڕاستکردنەوەیەک بڵێم ڕاستی نیەتم هەبوو کە بە شێوەیەکی فراوان سەرەتا وەڵامی هەر بەڕێزێک بدەمەوە کە نامە دەنێرێ ئیش لەسەر کەیسەکەی بکەم وەکو ڕاوێشکردن ئەو کاتە بێتە پرسێکی گشتی بەس دوای ئەوەی کە پۆتکاستی ژان و بەرکەوتنم بڵاو کردەوە و بانگێشەی ئەم خزمەتەم کرد نامەیەکی زۆرم بۆ هات بەڕاستی تێگەیشتم ئەمەیان ڕەنگە قورس بێ ئەنی من بە تەنهام دێم ئەم بەرنمەیە بەڕێوە دەبم یاخود ئەم کەناڵە بەڕێوە دەبم لە تەنیشتیا ژیانی کارکردنم هەیە و بە هیوام لە ژیانی خوێندنیش نەوەستم و بەرنامەم هەیە بەردەوام بم بخۆم لە و چوارچەوەی کە دەمەوێ وە ژیانی تایبەتیشم هەیە بێگومان وە مرۆڤش پێویستی بە پشودانە بۆی بتوانێت ئەوەی کە دەیەوێت پێشکەشی کە هەر ئەسلم بیکات چونکەوە یەکێکە لە بوارەکانی من کە من باسی بواری حەوانە و پشوودان و کۆکردنەوەی وزە دەکەم، دەبێ لەگەڵ ئەوەدا ئاگام لە خۆشم بێ، ناکرێ من هاوکاری خەڵکی بکەم بەس خۆمم لێ بیر بچێ، دەبێ هاوسەنگەکە ڕابچیت، ئەوەی کە پێم کرا دەیکەم، بەس ناتوانم بە گشتی بڵێم بۆ هەموو کەیسێک دانیشتنێک ئەوەی کە بە زمانی خۆمان تا ئێستا ناسراوە جەلسەیەکی تایبەتم دەبێ، هیوادارم بتوانم لە دوورمەودادا شتێک بکەین لەگەڵ خەونم هەیە بەڕاستی بەس نا نامەوێ ئێستا هیچ بدرکێنم یاخود شتێک لەو بارانەوە بڵم کە دوایی نەتوانم جێبەجێ بکەم و لەگەڵ کاتی شا ئەمە هەمووی ڕوون دەبێتەوە چەندێک دەتوانم پێشوازی لەو بەڕێزانە بکەم کە ڕوو دەکەنە ئەو دیوی بەرنمەکانی ژیان و بەرکەوتن کە پەیوەندی خودیەکان دەبن و کاتە داواکردنی هاوکاری دەبن دەربارەی تاک و گرفتە کۆمەڵایەتەکان و نەخۆشێ دەرونیەکان و کۆمەڵێ باسی تر ئەو کاتە دەرگای شتانێک دەکاتەوە لەو باوەڕەدام زۆر پێویستیان بەوە بێ دەرگایەکیان بۆ بکرێتەوە ئێستا قۆناغی دووەمی بەرنمەکانی داهاتوو بە جێ دێڵین و دەچینە قۆناغی سێم لە قۆناغی سێمدا بەرنامەم هەیە پێشوازی لە کەسانی پسپۆڕ و شارەزا لەو بوارانەی کە ژیان و بەرکەوتن کردوونی بە ئامانجی بەرنمەکانی خۆی بکەم ئەمەش دیارە ناوە ناوە دەبێ، ڕەنگە ئەوەندەی کە ئێستا لە بیرم دابێ بڵێم نابێ لە ساڵێکدا لە هەشت میوانی بەڕێز تێپەڕ بکات. ئەوەش تەنها پەیوەندی بە چۆنیەتیەوە هەیە، کواڵیتی بەرنامە پێشکەش کردنەکە، ئامەدەسازیەکە و ئەوەی کە لەم دەنگەوە دەیەوێت لە ڕێی میوانە بەڕێز و کەسە پسپۆڕەکانەوە بگا بەڕاستی شایانی گوێگرە بەڕێزەکانی پۆتکاستی ژیان و بەرکەوتن بێت تەنها شتێک لە ئێستادا لەسەر پۆتکاستەکە کە ڕوون نییە چەندەتی و کاتی بڵاوکردنەوەی بەرنمەکانی پۆتکاستە حتمما دەکرێت ئەمەش لەگەڵ کاتدا ڕێژکەی خۆی بگرێ ڕۆژێکی دیاریکراوی بۆ دابدرێ و بشگوترێ هەفتەی جارێکە، دوو هەفتەی جارێکە، مانگی چەند جارە. لە ئێستادا ناتوانم هیچ گفتێک بدەم، لەبەرئەوەی من دەچمە نێو ئەزموونێکەوە، دەرگای ئەزموونێکی تازەم بۆ خۆم کردۆتەوە، دەمەوێ گفتێگی نەگونجاو نەدەم کە دواتر نەتوانم بیبەمە سەر. بێگومان کەناڵەکانی سۆشیال مێدیا و ماڵپەڕی پۆدکاستی ژیان و بەرکەوتن کە ئێستا کار دەکا یەکەم دەنگی وەکو تاقیکردنەوە تێدا بڵاو کراوەتەوە، هاوکاریکەر دەبن بۆ ئەوەی تۆی گوێگر بزانیت کەی بەرنامەی داهاتوو دێتە پێشەوە، چونکا ئێوە دەتوانن ئاگادارکردنەوەکان چالاک بکەن، هەر کاتێک پۆدکاستێکی تازە بڵاو کرایەوە بەڕێزتان ئاگادار دەکرێنەوە. هەر لەسەر ئەمەش بۆ ئاسانکاری زیاتر بۆ پۆدکاستەکە، بۆ گوێگرانی بەڕێزیش، بۆ ئەوانەی کە لەم سەرەتایەدا ئەم پۆدکاست و ئەم دەنگ و ئەم بەرنامانە ناناسن و پێ ئاشنا نەبوون، سوپاس بۆ گەیاندن و بڵاوکردنەوەی زیاتری ئەم دەنگ و بەرنامانە. وابزانم هێندە بەسە بۆ ناساندنی پۆدکاستەکە. وەکو پێشتریش درکاندم شاد دەبم بە تێبینیتان، بە سەرنجتان، بە پێشنیازتان، بە داواککردن و پرسیارکردنتان لە ژێر کەناڵەکانی پۆدکاستی ژیان و بەرکەوتندا. تا ئەڵقەی دووەمی پۆدکاستی ژیان و بەرکەوتن بە ئارامی و ئاسوودەییتان دەسپێرم، نەریمان ئاغالیتان لەگەڵ دەکەم. هەر هەبن.